Халӗ Атнер Петрович Хусанкая Петр Петровичӑн ывӑлне сӑмах парасшӑн, тархасшӑн. Атнер Петрович сире сӑмах.
Ну, эпир ӗнтӗ ҫак темиҫе кун хушшинче таҫта та пултӑмӑр. Тӑван ҫӗршывӗнче, Хусанкайӑн тӑван ҫӗршывӗнче, Сиктерме Хусанкая ялӗнче ял халь аталанса пырать темелле ӗнтӗ. пирӗн хамӑр ентеш Иван Иванович Казанков пулӑшнипе каларӗҫ те ӗнес те килмест, анчах ҫавӑн пек тумалла. Тӑватӑ миллиард укҫа-тенкӗ хывнӑ вӑл ҫав ял хуҫалӑхне аталантарас тесе. Халь питӗ унта ну, чи лайӑххисенчен пӗри ҫак вӗсен СХПК Хусанкайский ятлӑ, ҫавӑн пекех ятлӑ. Вот вара

Малтанхи вот эпир вунӑ ҫул каялла ҫӗр ҫулне паллӑ турӑмӑр. Ҫав ялтах пуҫларӑмӑр. Кайран Хусанта, кайран Мускавра паллӑ турӑмӑр. Халь каллех пуҫларӑмӑр ҫуралнӑ кунне 22 январьӗн 22-нче. Унта ялта тен малашне вот кунта каларӗҫ ӗнтӗ конференци те пулмалла пек унта. Ытти уяв малалла тӑсӑлать вӑл. тӗрлӗ вӗренӳ учрежденийӗсенче, тӗпчев институтӗнче тата ытти те. Ну, хам енчен ман мӗн калас килет. вот э, Петр Петрович Хузенгай унӑн аслӑ пӗлӳ пулман. Вӑл вӗреннӗ Малтан Чӑваш техникумӗнче пӗр-икӗ ҫул, кайран Хӗвелтухӑҫ институтӗнче вӗреннӗ, каллех вӗтермен. Ну, поэзи хистевӗ, темскер унта ҫул ҫӳревӗ таҫта яланах хӑваланӑ вӑл, тӗнче касма юрат, тӗнче касса ҫӳреме юратнӑ питӗ вӑл. Малтан вӑтам ачине тухса каять каран. Ты унта коммунар хозяйствинче ӗҫлеме тытӑнать унта. Вӑл пӗтӗм чӑвашсен хозяйстви был себе коммунар, чӑваш коммуны. Мускавра тухнӑскер. Рава каять Донбаса, Магниту, Магнитогорск, ну, Магнитогорского минат нет, тунӑ ҫӗре. Тогда и ты ҫӗре те Украина положать Павловчинова, тогда и ты. Но хай тӗллӗн вӑл янах вӗреннӗ, хай вӗреннӗ тебя леди. Ахальтен мар вӑл пулнӑ пирӗн кунта наукӑпа тӗпчев институтӗнче ӑслӑлӑх канашӗн членӗ пулнӑ, редколлегисене кӗнӗ. Ҫав Хусан Константиновпа ҫеҫ пӗлмешшин ҫырнисен пуххине кӑларнӑ чухне вӑл пӗтӗм вӗсен еткерлӗхне, поэзири еткерлӗхне куҫарать вырӑсла. Коллеги членӗ пек кунта хутшӑнать ҫав ӗҫе. Вӑл ҫак сӑмах май каласшӑн Сеспелӗн ҫырӑвӗсене Анастасия Червяковран унсаннинчен изгилеҫҫӗ, Хусанта изгилет, тогда Николай Федорович Данилов, вӗсем яталаса ун патне кайса, ҫавсене ыйтса ҫырусене, унта ҫӗр яхӑн ҫыру, вӗсене Юрий Семенович кайран чӑвашла та куҫарнӑ, вӗсем вырӑсла ҫырнӑскерсем пулнӑ паллах, оригиналӗсем. Вот вӗсем изгилеҫҫӗ. Ҫав вӑрҫӑ хыҫҫӑн хӗрӗх тӑххӑрмӗш е аллӑмӗш ҫулсем пулма кирлӗ. Вот хотель вӗреннӗ, вот ҫак паян Валерий Тургай кӑтартнӑ хутсене депутат пулнӑ чухне вӑл аслӑ Мускавра литераторсем валли, ҫыравҫӑсем валли пур аслӑ литературный курсым. А эпӗ чухне пӗчӗк ача, мана тоже унта еще кайнӑ Мускава, унта пӗрле пурӑннӑ. Ман что-то куҫ, maybe, пирки, ну, сипленмелле пулнӑ Мускавра. Вара кунта пурӑннӑ. Вара кам кӑна пулман унта, ун пӗнче хӑнара. Дамбажал сараев калӑр Бурят поэчӗ. Кочетков пӗрле вӗреннӗ пӗр тапхӑрта унта. Вот Хапалаевпа унта паллаш. Ну и ты, и ты, нумай, нумай поэтсем. Может, по вот ҫак совет литературинче вӑл халь, халь ҫук ӗнтӗ вӑл тейпӗр, но хӑй вӑхӑтӗнче пулнӑ питӗ Пысӑк ҫӳллӗ шайра тӑракан поэтсем. Вот вӗсем хушшинче Хусанкай та пулнӑ. Олимпий Шоков, Касим Кулиев, Расул Гамзатов, Юсуф Хапалаев, Мустай Карим, Сафи Кудаш, Давид Кугультинов. Вот вӗсем пурте пӗр-пӗрне туйнӑ тейпӗр, юратнӑ, куҫарнӑ. пӗртен ну хӑйсен сӗвӗсене мӗн куҫарнӑ кусака куҫарнӑ нумай паллапӑсене вӗсем патӗнче ну туслӑ пулнӑ темелле ҫав туслӑх ҫав анлӑ тавракурӑм тен пире паян ҫитмест кӑштах ну урӑхла самана пулнӑ урӑхла сывлӑш пулнӑ, урӑхла пурнӑҫ пулнӑ тата ытти те. Ҫавӑнпа вӗренмелле, мана та вӑл, мӗнле каламалла, эп хам акӑлчан уйрӑмне вӗренме кӗресшӗнччӗ хӑй вӑхӑтӗнче. Ну, ун чухне Молдора Битлз, Роллинг Стоунс, темскер акӑлчан чӗлхи, ташӑсем унта, рок-н-ролл, твист тата ытти те. Вӑл каларӗ, акӑлчан вырӑнӗ сана кирли мар. Узбекисем акӑлчанла пӗлекенсем вӗсем мӑйдаран вӗсем пурӑнать. Вот а вот арабла пӗлни вот был интересно. Вӑл кунта чӑваш историпе ҫыхӑннӑ араб ҫӑлкуҫӗсем пур, ҫырса хӑварнисем пур. Вот вӗсене тӗпчемелле мӗн тумалла сана вара сан араб чӗлхине вӗренмелле. Мен du hast nicht Girisch, нине калаймастӑн, вара уж араб вырӑнне вӗренме кӗтӗм. Унта пултарӑнтаран вӗреннӗ тетпӗр тата ытти те. Ну, тава пурне те культура министерствине, ытти ҫынсене кам кусӑкая астӑвать, унӑн совестьне, унӑн повестьне юратать, мажорпа унта тем те тупма пултарать. Маншӑн вӑл хӑйне евӗрлӗ поэзи энциклопедия пек вӑл. Тунать. Уна пӗтӗмпех пур унта. историйӗ, чӑваш халӑхӗн кун-ҫулӗ, паллӑ ҫынсем унта. Бичурин, Никольский, Василий Георгиевич Егоров чӗлхеҫӗ, Ашмарин, хоть те кама та тума пулать Вӗсене вӑл ятарласа хӑйӗн сӑвӗсене халалланӑ. Тата нумай-нумай япала ҫинчен чӑваш кун-ҫулӗнче ҫирӗм ӗмӗрте пулса иртнӗ ӗҫсем пирки ҫырнӑ. Паллах ӗнтӗ революци те, вӑрҫӑ ҫулӗсем те, ҫирӗммӗш вӑтӑрмӗш ҫулсем те культурӑпа чӗлхе чӗрӗмпе пуҫланӑ тапхӑра тата ытти те. Тата хӑй те, эп каларӑм ӗнтӗ, тӗнче ну, тӗнчене юратнӑ, нумай ют ҫӗршывра пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче, ӑна та унта пуҫарнӑ, юратнӑ, кӗнекесем тухнӑ унӑн тата ытти те. Тавах пурне те.